Adela. Ñañepyrũ hag̃ua ñañembo'éta Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rýa. Ore Ru yvágape reiméva, peñembojeroviákena nde réra, ta ore añoamba ne mborayhu pejejapo ne rembipota ko yvy ári yvágapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã, opa ára reikotevẽva, eheja reíkena oréve ore rembiapo vaikue Entonces jareiháicha ore rapicha pe hembiapo vaite orendive, ha aníkena reheja roike rojepy'a ra'ã vai haguãme, ta upéicha. Néi. Carl. Ko'ã peẽ Carlitos aporandúta ndéve. Carlitos, mba'e ñame'ẽ kuri ko kuehevi? Che vimos la clase anterior. Mbo'ehára ñame'ẽkuri Carlito osẽ oguata. Che aleékuri, amoñe'ẽkuri. Oĩ porã Carlito. Carlito osẽ oguata. Carlito iñirũnguéra ha imbo'ehára Eulalia oho pirivevýipe. Ha'ekuéra ogueraha so'o ho'u hag̃ua asádo. Carlito ogueraha váka pipopo, Martita ogueraha bicicleta. Ha'ekuéra ojahu ysyry potĩme, ogueraha ijao ojahu hag̃ua. Paulito ha Martita hoytakuaa. Mbo'ehára omaña ha oguenohẽ ta'anga, upéi he'i, Aníke, aníke pene akã hatã. Mitãnguéra ovy'a, opuka ha okaaru yvyra guýpe. Néi. Número uno, peteĩ. Moõpa oho Carlito ha iñirũnguéra emongurusu? Dónde va Carlito y su compañero Marta en plus? Paraguarípe, en Paraguari, Piryveguípe, en Piryveguí, Pirajúpe, en Piraju, Pirapópe, en Pirapo. Cuál es lo correcto según el texto? Piryveguípe. Muy bien. A ver, jahechami Aporandúta, porandúta how. Mávapa Carlito ehai? A ver, ma kien es Carlito ehai? Oĩ porã kóva Carlito ha peve pehecháta. Pe. Eh, a ver, jahechami Martita. Mávapa Carlitos? Pe mitã'i mbo'ehára orekóva ipópe pelota oĩ porã. Muy bien, ko aprovechando. A ver, y mbohapy. Jaikéta ko'ápe oĩ porã. Aguejýta che ko'ápe. Vale. Pe mbojoajy he'íva ndéve, une con flécha. Ko'ápe ysyry potĩ jahechami, ko'ápe hína péa hína, ysyry potĩ ko'ápe, arroyo limpio, ysyry ky'a, arroyo sucio. Muy bien. Iru ndéve ha iguy oĩ porãva, subraya lo correcto. Acá tenemos cuatro opciones. De acuerdo al texto, pirivevýi pe oĩ, en pirivevýi hay, arro ysyry potĩ, ysyry ky'a, este ya sabemos que significa, Martita ogueraha, Martita lleva bicicleta, vaca. De acuerdo al texto, hoytagua, Raulito ha Martita, Carlito ha Raulito buscar acá. Ne'ẽ, ha'ekuéra ogueraha, so'o, soju. Ellos llevan carne, Osóicha, peheka py'avéi, primer, los primeros párrafos. Emoñe'ẽ ha embosa'y. Emoñe'ẽ lee y pinta. Fundir las consonantes. Ye se lee la jota. He la ache. Uso, este así nomás. Entonces acá. Acá ustedes leen ojapo, ogueraha, ovy'a. Acá hay uno, peteĩ, uno, ha ko'ápe avei.

Eremi che peteĩ. Mávapa peteĩ hína? Mbo'ehára peteĩ hína mitãnguéra oho iriveguípe, oĩ porã. Muy bien. Akã ko'ápe Carlitos iñandéve. Mitãnguéra oho pirive número uno, peteĩ. Oĩ porã. Excelente. Omoirũntiei Carlitos. Jahecha. Jahechami ko'ápe. Ha jupíta yvate che chugua rýgua ahecha. Muy bien. Ko'ápe. Esta es la última tarea que van a hacer en el cuaderno. Van a poner ñe'ẽndy, ponen la fecha, una fecha corta al lado y van a escribir ysyry significa arroyo. Bueno, heta anga saca foto, yvyra guýpe debajo del árbol, ao ojahu hag̃ua, ropa para bañarse, ho'ytakuaa es Ho'yta, perdón, nada. Bueno, cómo vamos a hacer? Mba'éicha pejeapóta? Péa ysyry peskrivíta, pehaíta mbohapy vése, tres vése van a escribir. Ysyry en un renglón y tres vése, tres renglón. Un renglón, dos renglón, tres renglón peskrivíta. Y abajo el dibujo, ellos van a dibujar. pintar bien arangĩnte, lo mismo ogueno he ta'anga, tres veces en un renglón, otro renglón, otro, y así hasta terminar. Muy bien. Jahechami, a ver, voy a preguntar. Carlito, Martita, Carlito, Martita, hesakãpa peẽme. Rontende mbo'ehára hesakã oréve. Oĩ porã. Avy'a upéicha. Entendiévo. Muy bien. Pe peve, ahora me despido, ha'éta ahátama hasta luego. Ahátama tereho porãite mbo'ehára.